Ninsab 'il bogħod mistiġen ma' did-darba għal riċetta oħra, veduta minn l-isbaħ warajja ta' Tigne Point kif ukoll Sliema, ninsab Marsamxett bil-ħabib tagħna ix-xef bravu Marvin Schembri. Kif inti Marvin? Tajjeb, inti Manwel? Tajjeb ħafna. Tajjeb, tajjeb. Naf li llum se tippreparalna riċetta verament tajba, għandna ingredjenti vera tajbin u friski quddiemna. X'għandna fuq il-menju llum? Mela, ħa nagħmlu insalata tal-baħar, għandna mussels, gambli u klamari, qarnita, prawns, rizzi, u mbagħad bħala ħaxix għandna l-lime, għandna l-karfus, għandna tadama, karrotta, asparagus, ħabaq u minta. Rukola, walnuts u żebbuġ. Nagħmlu insalata, nagħmlu insalata bil-ħaxix nej, għan immarinaħu żejt ta' żebbuġa bżaru melħ, U l-affarijiet tal-baħar steam jgħidhom biss. Steam jgħidhom għal. Mela se jkun għad textures differenti hawnhekk għandna il-ħaxix. Karrotta naqra jibsa l-mas radba. Proset. Nibdew flimkien, insomma nibdew flimkien. Inti sa tibda Marvin. Mela sa tibda bil-ħaxix. Ena raw ir-riċetta flimkien.

Kif rajna Marvin ipprepara il-ħaxix għal din l-insalata tfajna wkoll iż-żebbuġ. Marvin, bħalissa qed titfa' il-ħwawar friski. Il-ħwar għandi l-minta qed nqattagħha bl-idejn mhux bis-sikkina. Għandi l-ħabaq. Iż-żebbuġ ċopjajnih ukoll. Mela kellna iż-żebbuġ, il-felfel, il-ċili, kellna l-karfus. Karfus, karrotti. Karrotti, tadam. Tadam li neħejtilha ż-żerrija u neħejtilha l-ġilda wkoll. Tajb, kollox imqatta' hawnhekk. Kollox nej hawnhekk. Kollox nej. Hawn riħa vera tfuħ. Ħanitfgħu. Ġews, ġews. Il-ġews infarrak. Kemm hu sabiħ li tkun qed tipprepara l-ikel open air kif qegħdin hawnhekk dil-veduta sabiħa warajna. Insertat ġurnata vera sabiħa. Mela. Għal min qed jarana mhuwiex is-sitta ta' vilaġi jew kmini fil-ħodu. Fil-ħodu, fil-ħodu. Importanti bżar. Qed nara Himalayan pink salt hemmhekk. Il-melħ huwa importanti ħafna fl-ikel. Tajjeb. Naf li inti inspirat bħala riċetti u stil ta' ikel mis-Sqallin, nara ħafna minn dik is-stil. Sempliċità, Manwel. Ekku. Hu inutli noqogħdu nagħmlu garnishes u ħafna affarijiet fuq xuxin. Hawnhekk għandna textures verament differenti minn xulxin. Għandna il-crunch, għandna it-tomi tħirġin minn il-ħwawar. Il-ħwawar, ħantiha naqra żejra rucola. Okej. Issa li ħa nagħmel hawnhekk għandi l-qarnita li hija stinjata biss. Diġà imqatta', għandna l-qarnita msajra. Qegħdin naraw ukoll għandna l-gambli, il-mussels. Gambli. U l-kalamari. Friski ta' Malta. U l-mussels mhumiex ta' Malta imma huma ta' Spanja. Ok. U għandna l-kalamari. Tajjeb. Ħa nerġgħu intom naqra żgħira melħ fuqhom u żejt taż-żebbuġa. Ara dak iż-żejt taż-żebbuġa vera tajjeb. Anki sempliċement iż-żejt li tuża. L-iktar wieħed mill-iktar ingredjent importanti Fil-kċina tiegħi. Nemmen ħafna biha di. Il-melħ u ż-żejt. Mingħajrhom il-flavors. U mhux kull żejt tajjeb għal malħuf. Ekku. Hawnhekk qegħdin naraw kif għadna textures differenti, il-kuluri verament sbieħ flimkien, l-oranġo, l-vjola, l-aħdar. Insalata vera tajba. Ħanamlu ħanamlu dressing. Mela, ħa nagħmlu d-dressing. Id-dressing x'sa jkollu bħala ingredjenti? Dressing ħa nużaw rizzi, żejt taż-żebbuġa, lime u melħ, mhux se nużaw żejt. Ok. Li għamilt Manwel, żejt taż-żebbuġa, ir-riċipjent naqa' kbir, ma nkunx nista' nħawwad, tajtu l-lime, daħħalt il-lime u ż-żejt flimkien, melħ u tajtu r-rizzi. Onek għanna dressing vera tajjeb. Ma jistax ikun ġik ħazin. Suħuli dek. Wow. Insalata vera tajba, friskanti. Frott tal-baħar frisk, textures mill-ħaxix nej, għanna l-ħwawar, għanna dak il-crunch. Il-frott il-baħar kien stimjat kif għalinna Marvin, għanna l-mussels, għanna l-klamari, il-qarnit. Il-walnuts, il-ċili, il-karrotti, il-karfus, l-asparagus. Tajjeb immens. Kuluri. Zebbuċ. Zebbuċ. Issa hawnhekk għandi. Għandi king prawn l-istim jgħajtu wkoll. Wow. Il-prawns iż-żar ħallejt ix-xell. Biex nużawhom bħala garnish, u garnish. Differenza jagħmlu fuq il-platt. Issa l-istess rizzi illi ħallejt mat-taħlita. Wow. Proset Marvin. Xi ġmil. U hawnhekk għandna l-insalata l-issa santu għajsem